Hawa derrew mesta bar. Mesta bar. Hmm, derrew girýäň, derrew e, palatga goýýarlar seni. Kän garaşdyrmaýarlar, e, aýdyşmaýarlar nähili kesel bolsaň, şo keseligiňe bagly. E, ili sen gyssagly operasiýa bolmalymy, e, i sen seň üçin spokojny bir näme gerekmi, şo mesta gerekmi derrew. Meň ýakynda ýoldaşym e, näme boldy? E, appendisit. diýerler dämi. Şu appendisit boldy. Näçe wagtdan beri arap ýördi, ýöne kän çydady. Gitdi, bardy, derrew operasiýa. Operasiýa edenden soň derrew öz palatkasyna goýlardy. Dokumentasiýasy tiz-tiz edýärler, şondan bar. Bar, tiz etmeýänler hem bar, tiz edýänler. Ýöne allgemein näme diýerler? Umyman. Umyman, hawa, umyman tiz edýärler.

Maş, maşgala lukmany. Maşna, maşgala lukmany doktoruna gidýär. Bolna, hemme zat töleg. Sen hiç bir problem. Ýöne diňe şu derman ýazyp berseler, dermanyňa puluň töleýär. Ha, sen aýtsana şu derman näle alynýar? Dermany, eee Nirem aryat, naprimer men şu elim üçin gitdim, şu elim arap otyr. Ýaralandy diýerler. Ow içinden şu birazajyk ýaralanan, şu zorlanan, şu çaga doglandan soň ha şu nemeden bereminlikden bolan. Bereminlikden bolan, şondan birazajyk çagany göterenim üçin, ili bir zat üçin, ondan soň saç keserim, hemme zat

O şkaçkamyň içinde şo. Şkaçkamyň içinde gidýän apoteka karçkamy berýän. Neme gosrak kartymy berýän. Sizde de şeýle dämi? Täze boldy bu da. Bu täze. Bu täze karçkada ýazýarlar öň kagyz görnüşinde berýärdiler. Şo şony gidýän goýýan boldy. Ondan soň özleri bilýär näme maňa bermelisini. Şo tarapy gowy. Ýazyp berýärdilerem. Häzir hasam gowy bolan kartoçka goýýar, berýär. Näçe töleýäň soň dermanlara? Näçe prosentli ola, ýalňyş aýtmaýyn? Menem kän bilemok, ýöne agyr gerekli dermanlarda üstüne diňe 5 ýewro berýän. Ötýän galanyny srawka göterýär diýip bilýän. Käbir dermanlary özüň kisäňden çykarmaly. Da? Mhm. Şon ýaly diýip bilýän. Hmm. Hawa, käbir dermanlar şeýle. Mhm. Kä kä wagtynda synlamok. Dogry. Mhm. Spasiba. Ne za. Aýnaý özüň. Indi negatiwna tarapyna geçenimizde, hawa lukmanlar oçer tuturmak meselesini aýdaýyn. Eger-de lukmanyň jaňydyp drama görnüşinde ýagdaýyňyzy düşündiräýmeseňiz, size oçer Tiz ýakynda beren oklar. Da. Meň opytym şol. Çünki ay gaty erbet agyrýar çydabilemok, iýip içibilemok diýseň saňa göni berýärler. A tak ay hawa eýýäm 2 hepdeden bäri agyrap dur diýseň eýýäm ýaňky doktor düşünýärde hä onda sen 2 hepde çydapsyň zyýany ýok ýene 3 ay çydarsyň diýýär. Birazajyk basga diýjek bolýar. Hawa garaşdyrýarlar gowja şu tarapyna. Hawa, işläp dur. Şo tarapdan meň üçin minus gowy däl. Onsoň ikinjiden näme diýdik bolnitsalarda? Bolnitsalarda hawa gowy taraplary kän. Ýöne erbet tarapy ýene-de nahar temasyna çyn hemme bolnitsa düşen adam. Adamlar naharyny erbet görýärler, o taýda iýere, içere zat ýok. Hakyky. Tagamy ýok. Tagamy ýok. Özüm ine 3 aý öň çagam doldy. Gepim öldüm. Ýok, ýan ýok. Eee, iýip bilem ýok. Aw. Öýde de remont gidip ýatyr. Ýoldaşymam getirip bilmedi maňa. Bir gezek ýa-da şeýle, eee, iýip bilem ýok. Maşa. Naharlary näme-de, bir hil suhoýmy, prostoý. Duzsuz, ýagsyz, hiç hili maza ýok. Häzir şu bolnisada wagtyň şolar ýaly gezunt saglykly nahar iýmeli bolmalygy üçin. Bolmaly üçin hawa. Dogrudyr ýöne. Soň ýene-de näme bolnisa tarapda minus tarapy. Set ýok, internet ýok. Bolmasa biz ösen ýurtda. Dogrumy? Hiç kime jaň edibileňok bir zat bolan ýagdaýynda-da hiç kim tapybileňok. Internedem nädip sen internet ulanjakmy? Üstüne tölemeli. Mhm. Awa. Awa, şu safar etdim men şonu. Awa. Gowy. İçinde bolaýmala, şon ýaly ösen ýurt, ýani daş ýolda zatdy, Wi-Fi mugt ýöne gelýärdi, bolnitsada mugt däl. Hmm. Üstüne töleýän ekstra. 15 ýewro töledim men şu safar. Gördüňmi? Hmm. Tölemeli zatlar köp. Awa. Mhm. Ola dogry. Hmm. Onsoň ýene näme diýdik, soňky derman meselesi, ha. Dermanny Meň minus tarap görýän ýerim apteka baryp göni alybileňok hökman lukmanyň kagyzy gerek aýdany gerek lukmanyň goly gerek. Ýöne käbir dermanlary alyp bilýäs kelle aryk paracetamol aspirin şolary alyp. Kiçi möçberde. Meselem az miligramda. Uly agyr dermanlar alybileňok şo tarapy bar. Dogry aýdýaň baba. Awa, onsoň ýaňky straufka temasyna geçenimizde, olar e, Gülruh Gül Gül diýäý, Gülruh men dogry aýdym. Aý bagyşlarsyňyz, men ýadymdan çykypdyr. E şu aýtmadym aý hiç. Aýtmadyk. Hiç kim bilen o gadymy. Gül men normalny e, näme gysga gysga. Germaniýa gelenden soň başlady şu gül diýip. Hawa. Normalde Aýtmaýynça. Gowy görmeýän şony aýdanlaryny. Ýöne Gülruh meniň adym. Yzymyza gaýdalyň. Strawka temasynda. Tema aýtdyk. Awa, o taýda-da meň erbet görýän ýerim, belli bir tölemeli puly galanok. Indi meselem, kän aýlyk alýarmyň, strawka tölemelisi göterilýär. Az aýlyk alýarmyň, Peselýän. Şo tarapyny halamok çynmazsan. Agy sen aýlyga geç otyňa. Hawa strawkalaň çekýän puluny, aýda alýan puluny aýtýanda. Hawa. Biz bu aden tema edäýeli diýdimde. Bole bole başlarsyň, başlarsyň. Diňe strawka görnüşini mümkinçiliklerini aýtjak bolýanda. Hemme deňlik däl. Näçe aýlyk alýanyň şonça köp alýarlar senden. Можно? Aýdyp bilermi näçe näçe berip berýäniňi? Diňe şu 600 töleýändirin. 600 ýewro berýän. Aýda. Da. Hmm. Eee näme hemmesi içindemi şu pensiýa? Ýok, diňe strawkaň özi. 600 ýewro berýän. Saglyk strawka sag ol. Krankasa. Mhm. Agy sen köp berýän ekeni. Öwrenip aldym. Naol. Bilip aldym. Bilip aldyň da Naol. Ýok, men men menki menkem şu 300 näçedi ýa-da 400 näçedi? O. Ötkäp durýa. Hmm, prosent. Äý, bulary soň gepleşeris. Biraz nemisleň kulturasy boýunça adamlar näýeli? Dawai, aýdaly. Aýdaly. Men aýdaýmy pozitiw tarapy? Dawai. Pozitiwyny gowy tarapdan başlaly. Ýok, awa pozitiw tarapyndan negatiwini aýdyp bilerin. O aýtsam agzym dolup gider. O aýdyp oturýan, aýdyp oturýan. Ýöne pozitiw tarapyndan aýtjak bolsam, eee, nämeden? Nemsleriň bir kulturasy bar. Eger şolara Bir wstreça, neme, sagat bellese, şo zatda gelýän diýseň, şu nemsler şu sagadyň toçny şo sagatda däl-de, ýöne on bäş minut öňünden gelýärler. Öýe myhman çagyrsam, on bäş minut öňünden myhmanym gelýär. Bizde näle? Bir sagat soňundan. Iki sagatam, bir sagat. Ikisi diňe bizde däl. Aziýa, oriental, orientallar hemmesi türklerim, şoň ýaly araplaram, şoň ýaly iraram, şoň ýaly hemmesinde. Hmm, hawa, bärde kän adamlar bilen gatnaşýas. Şoňa şolaryň nemesinde biz görüp bilýäs. Şu oruslar hem şoň ýaly. Hawa, hiç gelýärler. Ýöne nemsler

Wagtyna wepaly diýäýeli. Wagtyna wepaly. Karoçe wagtynda gelýärler. I gelen soňam. Näme goý. Bir kartoşkany gaýnat, öňüne goý, iýýärler şony. Gepem tapanoklar, gidýärler. Garaşanoklarym daže. Şo seň etmäňe garaşanoklar. Ýürekden garaşanoklar. Serýozno. Eger näme diýsem, Türk diýmäýin-de, ýöne başgalary diýeýin-de, ýöne bir birini garalamak niýetimiz ýok. Ýöne şo Nemsler garaşanoklar özüňe ne zat etme, agyrlyk bolmasyn, i biz oturyp sen bilen bir käse kafe içsem ýeter diýýä. Gepleşmek, zat etmek olar üçin. Ýöne nahar berýäň, hasam beýenýärler. O, nähili gowy. Nos, siz nähili gowy edip berdiňizler maňa. Gidýänçä spasiba agzyndan düşmeýär. Dogry dälmi? Danke, danke, danke, danke. Şo gün uklamaýan men danke, danke kelamdan gitmeýär. Serýozny şo geldi. Şolar gowy görýän, şodan pozitiw taraplary köp gepli. Hä, goýberdik häzir. Şo taraplary gowy ýene näme? Kän taraplary bar aýdyp bilemok, haýsyny aýtjam bilemok. Eee. Çesno. Aw. Ynanyp bolýar. Ynanyp bolýar. Nähili ynanyp bolýar? Derrew samymylaşmak däl-de, samymy näme diýerler? Ýakynlaşmak, ýakyn. Kän ýakynlaşmak däl-de, ýöne şu wagtynda, naprimer, sen şony goýduňmy, sen şony getirip ber diýseň, şu wagtynda getirip bererler, ynanyp bolýar şolar. Sen özüňe draw falasyn. Özüň ynanyp bilýäň. Naprimer, menem saç nemede master master parikmahir okan wagtym maňa geldiler. Modeller nemedenimde, şu bir beispil neme meseleni aýdyp bereýin. Diýdim, şo gün nemem bar, meň ekzamenim bar diýdim. Şo gün pažalst diýdim, irräk gel. Gelýärler. Bolýar, men men şolara ynanýan ýagny ynanýan. Şo geldi şu meň nemämde meni taşlap gitmedi. Ýöne birileri boldy, gelip bilmän galdy, konýeşno, k sreželenýu, aýdanlary boldy, aýtma. Ýöne ynanyp bolýar-da. Şony aýtjak bolýar, ýene näme? Ýene näme aýtsam bolýar? Ýene näme aýtsam? Kän aslynda, nirä gitdiň-ow kellemden çyny? Indi meselem kän gyzmaýalar. Spokoýny adamlar. Hawa, gygyrman, spokoýny, köçeler, arassaçylyk. Ýa, koneşno, biziň Türkmenistanymyzam arassa. Ony neme edemizok, ýöne adamlar, adamlaryň özleri. Men öňünde bir bir bir zat elimden düşüp gidäýsin, ýa-da taşlap goýberän, ýa çagam taşlap goýberäýsin. Derrew yzyňdan gelýäler haýyşt musoryňy ýygnap goý. Şony gowerýän. Aýdýalar goraýarlar. Ýurduňy goramak iň uly bir zat. Şony men özüme neme görýän, peşgeşmi näme diýýäler, maňa peşgeş diýip, haýsy dilde gepläp otyryn. Örnek, örnek maňa Fobilt bil Suzan. Mhm. Fobilt diyecek bolyan da başlarsın şu kelimeni tap bilmedi gay. Şimdi hazır sögü oturuyor. Türkmençe gepleň zok deyip. Yani şu Govar yani da şunu. Men görüp öğreniyen şundan bir zat. Men son menem şol şonuň ýaly edýän git Türkmenistana gideýin nirä gitsem şony edýän mende galdy şu zat. Gowy zat, ýurduňy goramak, ýurduňa zat etmek gowy zat. Ýene bir nemisleriň pozitiwny taraplary, gowy häsiýetlerinden biri kömek kömek kömekçiler ýagny kän ýardymsewer hewsberaýt näme diýjekdim näme diýip düşünjüsinkä hasam eger sana kömek etmek isleseler ýürekden edýärler. Şu sen şu şu şu bir işi Gowja gutarýançam şu ýanyňda durýalar, şu wagtyny saňa berýäler. Hemmesi däl, konýeşno, ýöne gowy hemme ýerden gowy ýaman, ahy, köpsi ýöne. Mende bar, meň bir gowy bir tejribem bar, goňşym, meň mugallymym, ene-ata ýaly bolup galdy maňa. Şolar bolmasa, может, men master okuwymam bitirmezdim. Meni postoýan okatdylar. Lola bilýär, men hemişe şony aýdyp kellesine, na-na-na-na, iýýän. Karoçe olar kömek etmeni gowy görýärler. Şo adama gowulyk isleýärler. Şony gowy görýäs. Men gowy görýän şony. Sen hem gowy görýän şony. Negatiw taraplaryny başlaý. Negatiw taraplary Hawa, e, öz kulturasyna gowy görýän adamlar täze gelen zada kän halanoklar. Ana şu negatiw tarapy. Onsoň, meselem, e, bular dogruçylygy gowy gören üçin Tertibi gowrak üçin eger-de biri ýalňyş bir zat edäýse, göni adamyň ýanyna baryp aýtýarlar, sen şu taýdan ýalňyş gidip barýaň diýip, aýdip bilýärler. Özem ýuwaş tonna däl-de, gaty ses tonuna aýdyp bilýärler. Göni, göniler diýjek bolýar. Hawa, göni, ýüzüňe. Hühüm, nag ýüzüňe seredip aýdyp bilýärler, şon ýaly zatlar ba. Ozan nemisleň arasynda gynansak da psarowno faşistler ba. Ony gizläp bolanok. O negativny tarapy ba, soň ýene negativny näme diýelim? Kanun gowy görýärler. Kanun näme diýse, şo bolmaly. Öz kellesi bilen ýöränoklar. Kanun näme diýdi? Hemme zat şe başda prýamy durýar. Prýamy şu şeýdip Şu tarapdan seredenaklar şeýle seredýärler. Kak robort ýaly turýar. Kanuna gaty gowy görýärler. Hawa. Bara käbir adamlar şu wagtdan şu wagta çenli bolanok diýse, edýärler, aý bolýar-laý ederin. Hiç zat bolmaz diýýärler-de. Hiç zat bolmaz diýip. Ýöne nemesler on ýalylar. Gijä galany gowy görenoklar. Negatiwny tarap bolýar-da käwagtynda. Bilemok ýetişeňok ýa ýola adam maşyn kän baryp bileňok ýa ýene-de bir zat bolýar ýetişeň kiçi çagly bilen hemişe wagtyndan çykyp bileňok. Şon ýaly ýakanok olarda. Hawa, e, soň ýene negatiwny tarapy az gürleýän adamlary halanoklar. Eger ýuwaş, skromnyrak bolaýsaň, olar üçin gowy many däl. Olar üçin nähili görünýär? Gyzyklananok, öwrenesi gelenok, bilesi gelenok, goşulasy gelenok hökmünde gidýär. Dogry. Şol şo taýda bir zat aýdaýyn Lola. Bu näme meslege görä degişýär. Käbir käbir kärler bar. Sen Kän geplemäniňi isleýär. Käbir kerler oň ýaly däl. Ne bilmedim. Men gapdallardan eşdende köp adam maňa şoň ýaly sowet beren üçin men asly özüm ýuwaş adam bolan üçin maňa köp sowet. Gaty spokojny ýöne men ýalňyraýyn men ony gepleterin. Köp adam aýtdy-da sen kän ýuwaş bolma nemsler ony halanoklar diýip. Onsoň ýene dälşe aýdybereýinmi negatyw taraplaryny. Üýtgeşik naharlary halanoklar, diňe özleriniňki, özleriniň naharlary bolmaly. Hemmesi däl. Ýöne köpüsi. Sen kän şu nemeden aýtýaňda Lola? Başla şony aýtsam, pasiýentlaryňdanam kän. Ýok, ýok, ýok. Hakyky daşarda tanyş-bilişlerdenem görenlem kän onda. Aw,

Ä, ýöne diňe özüni gowy görenlerem bar. Ine, meselem, aýdaly, daže ýaşlaram, lýuboý bir ýerki, bizem şon ýaly, bizem türkmenler, ana, şu taýda türkmen restorany bolsa, biz lutşy türkmen restoranyna gitjäs. Dogrymy? Aha. A, türkmen restorany, gowy ýatlatdyň. Hawa. Nir, nirede türkmen? Şon ýaly. Nemslerem bir ýerde şar ýurda gitseler, özleriniň naharlary duran wagty, o beýleki nahary iýenoklar. Ony niçik göni, ana, şon ýaly. Göni. Özüni Öz kulturasyny, öz halkyny, öz kanunyny gaty gowy görýärler. Indi bilemok o negativ tarap bolýan, pozitiw tarap bolýan, ýöne men şony erbet tarapdan seretdim. Onsoň ýene näme bar negativ tarapdan? Bu maşgalada men ene meselem opdalym. Menem bir maşgalada ýaşap, kömek aldym. Maňa kömek eden wagtlary gaty has ýürekden kömek etdiler. Haçan? 2000 Sen täze gelen wagtlaryň şu kömek kömek diýseň, dogry düşünme. Awa. Şu 2000 başda gelen wagtlarym 2014-2015 aralykdy. Men şo semýada ýaşadym. Men şo semýada ýaşadym. Olar maňa okuw meselesinde kömek etdiler, dil öwrenmekde kömek etdiler. Ýöne olaram maksimum iki, iki ýarym ýyl kömek etdiler. Ondan soň polny kontakt ýapdylar. Men her hili kontakt almana sowuk birazjyk. Hawa, adamlar sowuk. Şo wagt saňa kömek etdiler, ondan soň seni tananoklar. Men mende şon ýaly opyt boldy. Tanasalaram kän bir interesa görkezenoklar diýýär. Awa özüni hmm. çekýärler hmm. onsoň men boldy hmm. saňa kömek etdim indi men ýok seň durmuşyňda diýýär. Şony häzir men saňa şu negatiw negatiwi pozitiw tarapyndan hem aýtjak bolsam şo derek ne göni sen bilen kontakt isläp ok diýen ýaly

Şoň üçin. Mätäçden. Mätäç. Şoň üçin pozitiw görenimizde şony sen göni ýüzüňe aýdyş aýdar ýaly e, edýä. Isleme islemediğini bildirýärsen, sen bilýän şony. Şu şu sana e, görüp pozitivni görsen e, ýüzüňe seredip ağlap nemedenden

Wepaly, dogrumy? Kömek edenlere. Olarda wepa däl-de, olar mehaniçeskiý hemme zat. Hemme zat maşynka ýaly. Maşyn ýaly. Şony etdim, boldy. Robot ýaly. Dogry. Adamlaram gaty sowuk. Ýani birine baglanyşyp bileňok. Bir gün bar, ertir ýok. Hawa, şa. Eee, hawa. Mhm. Indi şu meň aýdan pozitiwim bilen garşy gitmesin, ýöne ýalňyş düşünmäň, Lola ýaman diýenok, ýöne şolaryň karakteri, şolaryň e, kulturasy, şolaryň struktuasy diýerlermi? E, Hawa, struk tertibi. tertibi, hawa, s- e, tertibi şolaryň e, negatiw diýende olary ýaman diýip aýdamzok. Biziň üçin deň gelenok. Bir Hawa. hili Biz Şona özümiz neme edip bilemizok, şo bilen plus edip bilemizok. Magnetler alynş alşanok. Şeýle adamlara biz şeýle jogap berýäs. Naprimer, olar islemedi, mejburlamaýas i biz spokojny galýas, şuny professionalny reaksiýa görkezýäs. Aý, näme üçin goşulaňok, näme üçin beýdaňok? Ýok, uruş dawa ýok. Aý, goňşy temasyna gelende bir story aýdyp berjek. Näme story? Meselem, men öýde bir gün goňşym bize kömek etdi-de, soň ýaňky gowy eden hereketiniň garşylygyna menem garşylyk berjek boldum-da, öýde bir palaw etdim, türkmen palawyny, hakyky gowy nahar etdim. I bir läle-de goňşyma eltip berdim. Olam otkaz etdi. Diýdi, ýok, biz eýýäm plan etdik, bu gün ony iýjek, ertir ony iýjek, birönem ony iýjek diýdi, gaýtardy. Meň ýüregim şo taýda param-parça boldy. Ýani yzyna gaýtardy bilýäňizmi o näli çuvstwo. Mhm. Otkaz edip bilýärler şony. Bizde sen iýmeseňem alýas şony dogrymy? Mhm iýmeseňem alýaň şo ptam şo seň ýüregiňe gelmesin diýip. Ýöne bu taýda çesnswa bar. Ikinjide planyny bozduk. Şo bize dogry gelenok şu wagtda. Ony biz ýa-da düşünip bilemzok. Ýa-da ony neme edip bilemzok ýa birhili

Köp gürledik. Ýada gitdik däm. Ýada gitdik. Özüm baraşdaýym şaşlik boldy. Hadi onda. Komentar ýazaýyň da. Gerek zadyňyzy ýazaýyň da. Ata biz üçin kynla haýsy wideo näme üçin? Ýaman köp düşünýäs. Garaz bu günki wideomyz gutardy. Göwnüňize ýaran diýip umyt edýäs. Beren maglumatlarymyz ýeterli diýip umyt edýäs. Ýetmeýän bolsa kommentariýa ýazyň. Hökman biz size tapyp gowy zatlary goýýas. Dämi olam? Hut şeýle. Ondan soň bize goşulyň. Abonirn ediň. Aýla. Çao. Bolýa sag boluň. Çao.